Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Croeso i fy'r sianel newydd sydd yn galw Linux Cymraeg. Penderfynais i i dechrau y sianel newydd hwn yma, achos yn diweddara rydyn yn treulio llawer o'r amser yn cynhyrchu fideoedd ynglyn at y pynciau cyfrifiadurol Ac wedyn, yn y dyddiau diweddaf, penderfynant i i brafoli a ydw i'n yn gallu codio neu rhaglennu hyd at yr un gwasadlun o'r swyddogaethau yn yr amgylchiad o'r Linux yn ytrach na defnyddio Windows. Y rheswm tu ôl i'r hyn yw oherwydd roedd angen i mi i defnyddio technoleg

Dyn ni wedi ceisio i datblygu gyda'r yr cymysgedd o technoleg yma o'r blaen, y llynedd ar fy cyfrifiadur Windows 10, ond ar gyfer amrywiaeth o rhesymau roedd hynny yn anllwyddiannus. Felly, nawr mae'r y cyfle i mi i ceisio yr un peth yn yr amgylchiad o'r cyfundrefn weithredredd Linux. Felly dwi'n dal yn yn y cyfnod o'r arbrawf neu'r archwiliad, felly dwi ddim yn gwybod ai fydd yr arbrawf neu archwiliad hwn yn llwyddiannus yn y diwedd, ond meddyliais i, fe fyddai yr holl brofiad hwn yn eithriadol yn defnyddiol i mi, ac efallai i eraill hefyd. Dyma y rheswm pam. penderfynais i i dechrau y sianel newydd hwn. Felly, anglyn a pha fath o'r cyfundrefn weithrededd i defnyddio yn le o Windows? Wel, fel dach chi'n gweld ar y sgrin, dwi'n yn defnyddio yr dosbarthiad o Linux sy'n galw DVUN, ac mae'r yr troedigaeth y defion troedigaeth pedwar ac hefyd ar gyfer yr rhyngwyneb defnyddio'r graffeg dwi'n defnyddio'r yr GUI neu rhyngwyneb defnyddio'r graffeg neu'r yn Saesneg Graphical User Interface sydd yn galw LXQT Mae'r yr dosbarthiad defion yn seiliedig ar yr dosbarthiad Linux Debian sydd un o'r prif dosbarthiad ar gael yn Linux ac mae'r er, rhyngwyneb defnyddio graffig LXQT un o'r ysgafnach ac y rheswm diwysais i y rhain yw oherwydd Dymunais i i rhedeg yr holl gefndiad methydedd oddi wrth yr ffôn cof allanol, sef ar yr ffôn USB. Ac felly, dyma peth sydd yn digwydd nawr. Credwch na pheidiwch, dwi'n nawr yn defnyddio yr holl gefndiad methydedd ar y ffôn USB, sydd yn 16 o gigabyte, wedi ei osodwyd ar yr ffôn USB Maen nhw yn unig, 13.6 gigabyte, gyda'r tair ohonynt yn rhydd. Ac wedyn, os dwi'n yn rhedeg yr gorchymyn top, i edrych ar yr perfformiad o'r periant, mae gyda mi ar yr glinadur hen yma sydd yn ThinkPad ar 51 gyda'r yr 2 gigabeit o'r gof, dwi'n yn ar y foment yn rhedeg yr meddalwedd i recordio y sgrin ac hefyd yr meddalwedd ar gyfer yr delweddau sydd yn galw Inkscape. gyda'r y terfynech, ac hefyd gyda'r yr holl rhagwyneb ar gyfer y defnyddiwr. I fod yn onest, dwi'n yn gallu demlo yr holl gefndrefn yn ychydig yn araf, ond mae'n dal gyda mi dros hanner cant gigabyte yn rhydd, hanner cant gigabyte wedi defnyddiwyd, ac wedyn 0.8 gigabyte o ddeutu ar gyfer yr rhagod, ar gyfer y cof. Mae'r hyn ddim yn delfrydol os dwi'n eisiau i datblygu rhywbeth gyda'r llawer o graffig, ond os dwi'n yn eisiau i datblygu rhyw fath o raglenni neu cymwysiad sydd yn hollol seledig ar y testun, fel er enghraifft, rhyw fath o dudalen wefan ar gyfer HTML neu yn yr iaith PHP neu JavaScript. Mae'r hyn yn fwy na degynol, a'r y peth sydd yn rhyfeddol neu werthol yw mae'r holl gefndrefn weithrededd yn cael ei rhedeg allan yn unig o'r ffôn cof allanol USB.

Dyma'r pam y mae'r yr perfformiad mor dda ar y cyfrifiadur mae hen yma. Dwi ddim yn defnyddio y dysgaled ar yr ThinkPad ar 51 o gwbl oherwydd mae'r rhyw fath o gwach cadwedd gyda fe. A dyma'r peth dwi'n eisiau ei dweud ynglyn at yr rheswm pam wrthbeniais i, neu gwarddenais i, i'r gyfundrefn weithrededd Linux, sef yn y dosbarthiad dev-un gyda'r rhyngwyneb graffig defnyddiwr LXQT. wedi dweud hyn, y cam nesaf yw i cyfarwyddo fy hunain gyda'r yr modde i morllywio o gwmpas y rhwngwyneb grafig yma. Mae'n yn ychydig yn gwahanol i'r Windows. Yn enwedig mae'r yr poeth bysylltu yn gwahanol. Dyn wedi defnyddio Linux ers blynyddoedd yn ôl, ond os dwi'n ddim yn defnyddio nhw,

Ac os rydyn yn cyd cymysgiadau ar gyfer yr bysylltau i defnyddio ar gyfer yr poeth bysylltau ar yr rhyngwyneb graffig yma. Er enghraifft, os rydyn eisiau I arddangos yr pori o'r wefan, mae'n angen i ddefnyddio y botymau rheoli gyda'r amgen gyda'r llythryn i, ac os rydyn eisiau i ddechrau y terfynach i mewnbynnu y gorchmynion mae'n angen i pwyso ar y botymau rheoli gyda'r amgen gyda'r llythryn T. Ac wedyn os ydyn eisiau i arddangos yr cyfartaledd o'r Windows menu dechrau, mae'n angen i ni i defnyddio y botymau amgen gyda'r yr F1 neu ffwythiant 1. A dyma i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff yn iach.